mental health James bo por cambia e slide mas um, awe mi te papi ku boso biki hopi slides si mi te papi mucho lehe James just dice bo man mi te slow down e ori mi te papi ku boso over di pari tema ku engelska bigi lanti ka bon tik mi te papi ku boso over di mental health mi te papi ku boso over di miedo angst um, anto matiz tres Problema kuminsá ku Rubiano na Aruba ta ta ta mira nan mes konfrontá kuné na Hulanda ku mi ke paru tiki mas ketu se ke dje, lokual ta faalangst, depresi i heimwee. Anto eiheimplu nan tur ta relatá na miedu, na angst. Anto mi lo ke duna boso mas informashon over esei, kon bo ta rekonosé, anto kiko bo por hasi pa no haña mucha molèster, vooral ku bo opleiding tambe, pa e tres problemanan? James. Mental health, mentale gezondheid, ya, kiko esei ta? Si bo puntra diferente hende bo ta haya diferente contesta. Ya, eigenlijk e ke men un senti na unda e persona conoce su mes capacidadnan, ta realiza nan tambe y um por deal cu cierto tencionnan comun den bida. E ta productivo, e ta vruchtbaar y e por traha pa um duna un ña un bijdrage na nos comunidad of na e comunidad. Um cu otro palabra e persona conoce su mes, e persona ta un persona fuerte, e ta para firme den su zapato, anto e ta flexibel suficiente pa adapta su mes na Kono ke ta e ta haña su me konfortá kuné den Biblia? James, um, bo, ora bo ta mental gezond, um, esei ke men ku bo ta, bo ta, bo ta sinti bo me bon, je zit lekker in je vel, manera ta bisa na holandés, bo tin men, menos molester di stres, esei no ke men ku bo no tin stres, pero e stres no ta domina bo bida. Bo ta mental gezond na momento cu bo por disfruta di bida. Dus bo ta enjoy y come cu normalmente bo ta enjoy. Si normalmente bo ta gusta hunga futbol, bo ta enjoy parti di bo bida. Si normalmente bo ta gusta sali cu bo amigonan, bo por echt sinti un enjoyment y fulfillment pa cu esey. Bo ta mental gezond na momento cu bo bai bon om cu cambio. i bo ta mental gezond na momento ku bo haña sierto kontratempunan den bida, tegenslagen, ku bo por deal ku nan na un bon manera. Dus ku bo coping skills ta hopi bon. Dus na momento ku bo tin, bo wòrdu enfrentá ku un problema, bo por pak an e problema um, of busca ayudo, busca sosten, papia over di bo problema, anto zorg pa bo problema um, ya no desaparece, pero bo deal con que bo cambia. James. Johnny, nos tem um feedback chiquito assim, nós estamos yeah. seconding door de e outro cubo tá ingelogd. Mester mester sak esei? Um, mi tin un na mute, e otro no. Ok, pero bo mester di tu dosi? No. Ok. Mi ta kere di Um, tin uno ku ta mi- kondusiendo tin ke dun feedback. Ah, a mi tin un erko, ku ta pinta formal. Dame un sip again. No, eh, So sorry, James.

Des ki ta importante ku na momentu bo sinti preshon òf bo sinti strès, anto pa boso ku ta bai studia na Hulanda, mi ta papiando di e preshon di skol, pero tambe por ta e preshon finansiero, tambe por ta e preshon di no ta biba na kas, anto ke ta duna bo strès, ku bo por ta fleksibel, a topa ku krea un situashon na unda bo ta sinti bo mes veilig, bo ta sinti bo mes safe. Kiko esei ta? Ku na kas bo ta sinti bo mes na kas, pero tambe ku bo tin hende rònt di bo, bo tin un bida soshal òf hendenan rònt di bo ku bo ta sinti bo mes konfortabel i safe ku nan. Esei ta hopi importante na momentu ku nos papia over di mental health. flexibilidad den tur cos y tambe sinti bo mes safe. James? Awor con bo ta logra esey? Ya, si ta mas facil bisa cu ta pa haci, e keb heel makkelijk praten, pero e ta bon pa bo realisa si cu ta un, ya, mental health ta manica si un lifestyle. Den crossfit nan ta bisa esei hopi lei awendia. No no no, e no ta sport, es un lifestyle. Awor pa bo ta mental gezond tambe ta un lifestyle. E ta cuminsa cu bo ta biba cu un mision, bo tin un meta cu bo ke logra den bo bida. Anto pa boso cu bai Hulanda e meta Ya, naturalmente e meta lo ta mi ke hal mi opleiding, mi ke mi a bai Aruba sin diploma enton mi ke bin bek ku diploma. E ta bon pa bo pone metanan ku ta realistiko, esei ta un problema ku mi tabaha hopi den den den komunidat, den hobennan di Aruba ku mi ke bira dòkter, pero bo ta realisá bo mes kiko e ke mend pa bo bai studio na Hulanda anto pa bo bira dòkter, kuantu bo tin ku siña, kuantu aña di opleiding i ta, anto mi ta riba Raku Bibiana, no think things through, anto e ta importante pa bo pone metanan realístiko pa bo mes, e ta importante pa bo pensa positivo, pa bo bida, pa bo biba konsiente, dus ku bo no ta just lat de bul mawaye, manera bo ta bisa na Hulanda. Ku otro palabra, bo no tin dje sinku mas. Ora bo tin dje sinku aña, bo mama ta kushiná pa bo, bo mama ta laba bo kibra pa bo, e ta laba bo paña pa bo. Eigelik abo no tin nada di wòri kuné, bo no tin un responsabilidat, bo por biba pa bi. Una bes bo bai Hulanda, tur cos ta cambia. Bo ta haña un ley mi berdad, pero e ley no e ok, dushi man e placa mi bin den cartera mi bin gast'e, no, bo tin responsabilidad cu tur luna bo tin cu cumpli cune, bo tin cu paga bo hür, bo tin cu paga bo telefon, etcetera, etcetera. Anto bo tin cu biba consciente di esey, cu hey, awo mi ta wende manura, madura, mi tin cu bai biba na otro manera. Kuma bo por zòrg pa bo ta mentalmente gezond? Zòrg pa bo tin amistadnan rònt di bo, ku bo tin un bida soshal, ku bo tin hende ku bo por kompartí kos kuné. No jus sali bai trep bira burachi, pero hendenan ku bo por pamshia kuné, bo por konfia nan i bo por kompartí bo bida kuné. Esaki ta su mas dificil cu mi ta bisa, purba di no piker, purba di no murmura mucho den bo cabes cu cierto temanan. Na momento cu bo ripara bo ta pensa hopi over di cosa cu bay malo, busque amigo mi, busca afleiden, bay haci algo. Mas labi mi ta papami mas over di esey. Ora bo tin problema, pak nan aan. no just laga nan existi pero un problema cu bin tin un solucion p'e of bo por busca yudo p'e anto come anto biba gezond mas gezond bo come mas miho voedingsstoffen bo ta haña pa bo celebra y pa bo curpa y mas dushi bo lo sinti bo mes James ta spera James su bai aha miedo Mi ke papia ku boso over di miedu. Pakiko? Pasobra hopi bia lokual bai malu ku studiante nan hulan a tin keber ku miedu. Mi ke para bo kiet un ratu ku bo sa kiko miedu ta. Miedu ta un emoshon, angst ta un emoshon ku bo ta sinti na momentu ku bo sinti bo menasá òf tin un peliger na kaminda. Anto e miedu ei ta Eindelijk un manera pa bo deal cu e menaza ey di e riesgo. Eindelijk e miedo ey ta haci cierto cos den bo curpa cu ta pone cu bo por survive. Por ehempel, na momento cu bo sinti miedo, eindelijk naturalesa a trahe pa bo combati un peligro. Dus e ta shut down, por ehempel, bo spijsvertering, dus bo curpa ta stop di verter cuminda, e ta pone bo corazon bati mas Lihe, anto e ta pone ku e sanger ta wòrdu distruí na bo spiernan grandi so, anto kon nan chikito, e nta dil muchu ku ne mas. Pues èngel e ta sòrp pa stòp tur kos ku no tin deber ku survive, kual ta hopi bon, pasobra na momentu ku tin outo ta biendo ku shen kilometer riba bo, bo kurpa no papia gasta energia den verter kuminda ku ta den bo stoma. E tin ku sòrp pa bo spiernan grandi haña sanger, ku zuurstof importante pa bo por kore pa e outo anto bo survive. P'esei e miedo ta eksistí. E problema ta ku den komunidat di awendia nos tin miedo pa kos nan ku einhelijk naturalesa no a traha e emoshon ei p'e. Un burnout por ehèmpel, burnout bo tene pasobra bo tin miedo ku bo no ta hasi e trabou, trabou na un manera bo manera abo ta desea di ser of pasobra bo tin asina hopi trabou y bo no por hasi yiun perfecto. Awo bo ta haña miedu pero eigenlijk no ta un situacion di bida of morto, e ta un situacion di eigenlijk cu na problema na trabou bo tin muchu trabou, bon ta muri si bo no caba e trabou. Pero nos ta sinti miedu si. Anto hopi di e problemanan cu nos rubianan ta confronta nos mei cune na Hulanda tin deber cu miedu.

pa kual motibu bo no bo no ta funshoná na un manera drechi mas, e ora bo tin un stòrnis. Anto e angst eingelik ta un reakshon físiko i emoshonal riba un situashon hopi strèsvol. Pero ja, eingelik e no ta un situashon di bida òf morto, pero bo kurpa i bo mente ta reakshoná asin na sí. Ya i nos ta wak ku hopi studiante rubiano por konfrontá kesei. Eigenlijk tur hende, pero awor nos ta fokus riba boso nan. Dal bai James, ba bai bo. Un di e storesnan ku bo por wòrdu konfrontá ku nan na Hulanda ta faalangst, e miedo pa no James bo yuda mi con bo ta bisa fala na faya faya na pavimento bo tin miedo di faya cu bo no ta bo no ta logra e metanan cu bo a pone pa bo mes ami ta wene loke practico sey mi ta Esei te. Pai. Um, mi quiero informar, a mí también lo práctico, a mí ahora no sé algo, mi está con by Google na Wikipedia, ando mi te busca información, ando me sei bobo a con hopi biaba to Wikipedia te bin back, ando mi te por explicar boso no manera fácil. Hopi Rubiano te by Holanda y una aquí na na Aruba, na a club 8 9 kutinso, nan ta haina mena de un otro cultura, otro manera di duna lès, otro tipo di klas lokal i nan tin ku bai presta. No just presta pa nan mes, pero nan ta bai, bo ta bai kuminsá kompará bo mes ku otro studiantenan Hulanda, mayoria di nan ta hulandes, anto bo ta bai kompará bo mes ku nan, anto bo ta wak ku nan tin e mas fásil ku bo. Ami ta kòrda ora ami a bai Hulanda, mi promé lès mi a bai Universiteit van Tilburg, ma habri e porta di e klas lokal, anto ora mi habri e porta tin manera un bòm di hende a dal riba mi, ma dren ta un koleshi sal ku mas ku tres shin studiante, na Aruba mi no ta tin klas mas ku trinta i dos hende, anto mi ta kòrda ku e tempu ei mi no ta bisa ku e klas na Aruba no ta grandi, Awor ora bo yega skol, anto e e koleshe sal tin treshe hende, e koi ta e koi ami ta kòrda ami a sinti pániko, so ami ta wòrdu oh my God, ta kon ami por mester siña den e di ke sama pegurado. Haló? No, bo ta ei, bo ta ei, dal bai. Ah, ok, kon mi por siña, sòri, kon mi por siña den e ku tur e muchanan ki, anto kon mi por haña e atenshon di e maestronan momentu mi tin un pregunta, anto èiglèk ami ta ta manera Ami no tabata durf di puntra nada mas, anto mi ta kòrda mi ta tin hopi miedu di faya. Awa e miedu di faya ei mas surpas'é dor di biba hopi konsiente, anto studia hopi konsiente. Mi bai èkt mi bai ripará manera ei this is no joke, mi tin bai tuma e koki na serio, anto dor ku mi a tuma e na serio mi a ripará manera ei ami ta sabí meskos tur e otro e studiante hulandes nan, anto si mi hasi mi bèst mi tambe por make it. Na momento ku mi no a sur pa ser esei, mi tambe lo por a krea un, lokual nan ta bisa un faalangst, un stoornis, ku lo mi ta por ta tin molèster di dje pa añas na largu. Pero dor ku mi ta ta fuerte, mi ta ta mentalmente gezond, mi no ta tin asinopi problema kuné. Na kuminsamentu mi ta tene, pero I got over it. James. Um, anto mi ke mustra bos e vicieuze circle di ku un, un faalangst por tin um, riba bo. E ta kumisa ku e abou bo tabak e angst, e miedo, e miedo ku bo tin pa bo, por ehempel, hasi un toets ta causa por causa tension e tension ta pone cu bo por haya fisicamente bo curpo por reacciona riba dje esey ta pone cu bo ta bira mas alerto pa e tension cu bo tin e miedo cu bo tin pa e tuts e ta pone cu bo ta pensa cosnan negativo bo ta cuminsa bira e panico anto esey ta pone cu e angst e miedo ta bira mas grandi atrobe anto ey e viciuso circulo ta cuminsa anto e ta bira un circulo cu bo no por sali fi dje pasobra constantemente e miedo ta bira mas grandi e tension ta bira mas grandi bo curpa ta keda reacciona riba dje anto bo pensamentonan ta bira mas y mas negativo James ki por causa e faalangst esey ta ya e presion pa presta pasobra Angela nos tur ta bay Hulanda paso nos ke hala e diploma y na Aruba tur hende ta wak Wak bo, anto sí, mi yu a bai Hulanda, el a bai studia, anto tur e hinennan, no, mi yu a bai studia dòkter, mi yu a bai studia abogasia, etcétera, etcétera, anto nos ta sinti ku no djes pa nos mé, pero pa nos hinennan na Aruba nos ke presta. E preshon ei tin bia por ta di mas riba hende. Kiko mas por kousa falangst? Esei hopi bia ta den bo mesun personalidat. Perfekshonishmo por kousa falangst. Niun hende ta perfekto. Pero si bo ke hasi tur ko perfecto, anto bo yega Hulanda anto bo ripara, hey, mi no ta perfecto, esey bo pone tambe ku e presion di faya ta keda bira mas i mas i mas grandi. Anto e ta algu den bo personalidat ku ta pone ku bo fala angst, bo paña un stoornis ku bo ta yama fala angst. Kiko mas por causa faalangst ta e miedo pa rechas, dus con hende cu bo word rechasa, por ehempel door di bo famia of bo amigonan, of por ta di school mee cu lo kita bo, anto bo sinti bo mer rechasa, of bo tin miedo pa word rechasa pasobra bo no a haal bo opleiding of bo no a logra e meta cu bo bay cu nena hunlao, e presion di esey por pone cu bo ta bira faalangstig. I kiko mas? Un laag zelfbeeld. Dus si bo konfiansa den bo mes ta hopi bou, si bo konfiansa den bo mes ta hopi bou, e por pone tambe ku eigentlik bo ta bo ta bai hasi tur kos ku e pensamentu ku bo no lo por make it, ku bo no lo por hala e. Te ku e por pone tambe ku bo por bira falangstig. James, Oki bo por hasi? Relax, bo tin ku zòrg pa bo haña momentunan ku bo por relahá bo mes, preferiblemente hasiendo spòrt, ya spòrt hopi bia nos ta komprendé fitness òf futbòl, pero spòrt, lichaamsbeweging, ke men ta bai dal un hike, bai kana, bai bai bai bai bai Pone un headphone op anto bai kanda dos kilometer of sinku kilometer anto zorg bo pone bo kurba den movishon. Pakiko? Nos sa ku Pakiko nos sa ku movishon por pone ku ward tur kos ta bai ròngi dan. Nos sa ku movishon por pone ku sierto stòfnan ta bin liber den bo selebro, endorfinas, ku ta pone bo sinti mihó. Kiko mas? E tin bo tin ku zorg pa bo buska e mihó manera pa bo pa studia. Si mi wak mi mes, ami sa, ami ta ta rekonosé sierto vaknan ku mi ta tin problema ku djento, sierto vaknan ku mi ta ta bon riba djento, mi ta ta zòrg pa mi pa mi adaptá mi e manera ku mi ta siña riba kon mi kon mi ta den e vak. Mi ta ta sa ku weskunda mi mester a ufen, ufen, ufen, ufen, i mi ta ta sa ku otro kos, si mi lese dos biaha mi ta ta sabi e kaba. Tur hende tin amen manera pa studia, e ta bon pa bo ta onesto ku bo mes, bo sa ki manera ta mihó pa bo studia, anto zòrg bo bo bo pasa e tur, pa bo hasi us di esei. Bo tin ku plaña bo dia, bo tin ku zòrg pa bo plaña bo bo dia bon, i plaña bo manera di studia tambe bon, e ta importante pa bo dag en nacht ritmo ta bon wak studiante ta gusta sali ta gusta trip mi no ke bisa boso jun pa no hacié pero tin un momento pa trip anto tin un momento pa no trip anto na momento ku bo tin cierto kos importante ta baña no na skol e ta importante pa bo ritmo di dia i anochi ta hopi bon. E no por ta asina ku ora tur hende ta lantá abo ta drumí i ora tur hende ta drumí abo ta lantá. P'esei na momentu ei unu bo no por studia bon i bo ta pèrdè sierto konan di den lès etsetera etsetera. Bo tin ku siña tambe aseptá ku bo no tin tur kos den bo man. Nos tur, hopi di nos kier ta un control freak, pero na Hulanda bo ta bai ripará i foral den bo opleiding bo no por kontrolá tur kos. Sierto konan lo bai malu E ta importante bo adaptá bo mene dje i e ta importante pa bo duna bo mes e tempu, bo gun bo mes e tempu tambe pa bo por kambia. Na momentu ku bo realisá manera hey, mi ta poko faalangstig, uno ta un dos tres bo por pèrdè esei. E ta importante pa bo biba konsiente, anto bo kuminsá papia ku bo mes, dialogá ku bo mes, anto duna bo mes e tempu pa kambia pa bo no pone asina preshon riba bo mes mas. James? E otro angststoornis ku nos ta ripará ku ta bin hopi na Hulanda ta deprèsie, depreshon. E ta importante nos para ketu na esei un ratu. Mi a pone un video tambe den mi slide. Mi ta bai puntra James, pasobra mi no sa si nos ta bai tin tempu pa wak e video. Por akal ku James por forward e den un link na tur e mails ku ta splika hopi mas over kiko depression ta. E video ta dura sinku minüt. E ta dura sinku minüt. Pero ami no por splika mihó ku e video kiko un depreshon ta. Entonces por ta un idea nos wak e tòg? Ok. E ta next slide. Bo sa si bo si bo sigui rato den slide, dal bai un, dal bai dos, un mas, un mas, un mas. Ya, si bo klik riba dje Ah, e ta bai toke vi. ok, perfecto. Nos ta bai E ta na show e ingles. video. Nos tin mi ta kere un sinku minuut mas, eh, y Dal bai ku ni. sinku seis minuut, enta despues nos ta bai over na e studiantenan ku ta standby. Yes. Alright.

Alright, tremendo video. Mi ta kere great ku nos a logra share. Mi ta spera tur hende por a wak, nos a maya un komentario ku hende no por a wak, pero si no por a wak nos ta zòrg nos ta share huntu ku e webinar. Manda e link, pasobra e ta splika hopi bon kiko un depreshon ta kon e ta sinti pa un persona, dus e por yuda bo rekonosé tambe depreshon serka bo mes, pero ora bo ora bo ta den kontak ku otro hende tambe ku bo tin un idea ku e por ta e por ta depresivo, bo rekonosé sierto señalnan tambe òf dun'é dun'é persona sierto konsehonan tambe ku bo sa ku lo por yuda. e ta e ta bon pa ora bo ta depresief bo bo papia ku hen arover e ta bon pa bo buska ayudo na tempo ma tende e psikolog ku wor ekta mes e student psikolog spre kesei ta mi wor dus mi ta kere lo ta bon nos laga e tema ei mi ke papia ku bo sora over di heimwee esei mi ke para un tiki mas Nos tin un dos minüt mas Johnny e ta logra den dos minüt? si mi ta logra mi ta logra mi ta logra mi ke papia ku bo over di heimwee heimwee e palabra engelek ke men Kas i doló, eigenlijk dolor di kas, ku bo ta haña falta di bo kas. Bo ta anhelá lokual bo tin eigenlijk na kas. Dal bai James. Mi kier a splika boso ku heimwee ta un malesa real, e ta un angststoornis. Anto hendenan tin bia ta bisa, Ai, bo ta, bo ta, e ta, e ta stel su me aan, e ta buskando atenshon. No. Heimwee ta un un malesa mes na momento ku bo ta sufri di dje bo tin ku ègt hasi algu pa bo sali bèk for dje. Awor ta sierto tipo di hendenan ta bira ta ta por haña wak tur hende por haña heimwee pero nos ta ripará òndersuk ta mustra si ku sierto hendenan ta haña mas ku otro. Anto ta bon pa bo konosé bo mes anto bo sa ki tipo di hende bo ta pasobra ora bo por adaptá bo mes anto hasi kon pa bo sòru ku bo no haña heimwee ora bo yega un lado. Bo ta bai heimwee pero no heimwee na un manera ku bo tin semanan, lunas, molester di dje ku ta storba bo di siña. Hendenan ku ta haña heimwee den e forma robusto ei, ta hendenan ku ta hopi dependiente di otro hende. Dus na momentu ku nan roba bo ta bo ta stèl bo men afhankelijk op van anderen, na Hulanda bo no ta bai tin esei mas. Bo tin mas chèns di di di di haña heimwee. Hendenan ku ta introvert, dus hopi den nan mes, hopi keto, hopi rùstig, tin mas sense di haña moe. Hendenan ku low self esteem tin mas sense di haña moe. Anto hendenan ku ta hopi planmatig, dus ku tin fulan dia, fulan bida plañá, ta biba un rutina ku nan no ta gusta desviá di dje, tambe tin mas sense di haña moe na Hulanda. Pakiko? Pasobra di Hulanda tur e rutina ku bo ta tin na Aruba bo tin ku laga kai, anto eigenlijk bo tin bai traha un rutina nobo. Dal bai James. E sintomanan di heimwee ta bo tin parti psikisch i bo tin parti fisiko. E parti psikisch ta ya somber stemming, bo por sinti bo medon, bo por tin miedu, bo por tin stress, bo por pensa hopi na kas, bo por bo por sinti hopi malu over di e e environment nobo ku bo ta den dje, bo por tin problema ku konsentrashon, mante e problema ku konsentrashon eigenlik ta mará dor ku bo ta pensa asina hopi na bo kas, na Aruba, bo famia, bo hendenan kon Aruba bo ta hole e solo, e ta storbá bo eigenlik di studia pasobra bo no por konsentrá riba lokual bo mester konsentrá riba dje, pasobra bo ta pensando riba kas henter di. I e heimwee pa pone tambe ku bo ta hasi porta e problema di e fout di mas grandi ku bo ta trèk bo mee terug di e bida social. Dus bo ta bisa bo amigonan ku òf bo no ta bo ta zòrg bo ta zòrg pa bo no wak bo amigonan mas. Dal bai James, bo tin ku klek dos biaha? Un biaha mas? Anto bo tin e parti físiko tambe. Heimei no ta just algu den bo kabes, heimei bo por sintié den bo kurpa tambe. Bo bo kurpa ta reakshoná riba e miedu di e pèrdida di kas ku bo tin. E por baha bo weerstand, want na momento cu bo weerstand baha tin asina hopi otro problema ta bin acerca. Bo por tin problema pa drumi dor cu bo ta asina hopi bezig cu e falta e di Aruba cu bo tin of bo hendenan cu bo tin cu e ta strobabo di drumi. Bo tin menos gana di come. Tin hende ta bay come juist mas. bo por sinti bo mes hopi cansá, bo por yora all of the sudden sin sin cu tin un trigger, y tin hende por haña hyperventilation, nan por sinti nan mes benauwd, nan por haña problem cu curason of hasta huiduitslag. Enton mi ke mustra boso shownan cu heinuei no ta algo djust koikens, e no ta algo ai e ta e ta buscando atencion of e ta e ta neo e ta kinderachtig, no, heinuei ta un malesa cu bo por tin Sintomanan basta grave eindelijk di dje, anto ta bon pa bo tene kuenta ku esei. Awor, dal bai James, lokual mi ke konsehá boso hasi ta, Ai bo mes, bo no mester tin bèrgwensa, na momentu ku bo tin hèmrèit, un problema serio, kompartí esei ku otro hende. Ora bo yega Hulanda, ta aktivo. No bai sera bo mes den bo kamber, pero bai kana rònt den bo environment, wak Wak unda bo ta biba, kiko tin rònt di bo, kite kon na leuknan di lugá unda bo ta tambe. Si bo sera bo kurpa den kamer, bo no ta siña konosé bo lugá, anto e no e ta hasi imposibel pa bo gusta bo lugá tambe. P'esei mi ta kontentu ku Aruba Huis semper tin òpvang reglá, ku tin un grupo di studiante i mèntor na kada stat ku ta mustra bo e stat i ta hasi kolui ku bo, no bisa ai ta laf mi no ta bai, bai. Pakiko? Pasobra e ta siña bo konosé e lugá unda bo ta. E ta importante bo hiba ko di bo kas ku bo ta sinti bo mes ku bo tin un konfiansa kuné. Si ta un T-shirt ku bo ta drumi semper kuné òf algu ku ta hasi bo kòrda bo mama òf algu ku bo ta tin aña skaba den bo kamber, perkurá bo hib'é pasobra e ta pone bo unda bo ta, bo kamber, e apartamentu ku bo ta biba den dje, sinti mas konfiabu. E ta importante ora bo bai Hulanda, no laga bo mama konvensé bo òf bo tata konvensé bo unda bo ta bai biba, kies bo unda bo ta bai bo mes. Pakiko? Abo tin ku bai biba nan, abo tin ku bai studia nan, a abo sa ki ta ki ta pas mihó ku bo, anto ki ta mihó ku bo. Manera ami a bai studia na Tilburg, unda boso mi ta ta sa ku un stat grandi no ta ta pa mi, no ku mi no ta gusta stat grandi, pero mi ta ta sa ku ami lo tin hopi problema pa no wor desviá di tur e atrakshonnan ku stat grandi tin. Miéntras ku otro hende no ta laga esei desviá nan di hasi nan skol. E ta importante bo buska e lugá ku ta pas mihó ku bo, anto bo mester ta onesto ku bo mes. Purba di sierto kona ku bo ta hasi semper na kas, hasi nan na Hulanda tambe. Dus si tur mainda bo ta lanta promé ku bo ta hasi baña, despues bo ta traha bo desayuno, anto bo ta sinta kome na mesa Um, Bisti den bo jockey, sorry James. Um, si te sei tu rutina ku bo ta kustumá kuné, hasi e, paso si e sei na Aruba ta ta pone bo sinti bo me na kas, na Hulanda tambe lo pone bo sinti bo me na kas. Si na Aruba bo ta ta hunga futbòl, bai mèld bo me an na un futbòlvereniging na Hulanda, paso esei ta pone bo sinti mas tran, mas mihó. I purba saka afó tambe, ai mi mama, su pare ta tip fout. Purba saka afó tambe kita e motibu di bo heimwee. Kiko di Aruba bo ta haña falta di dje? Si ta kuminda di bo mama, wak, bo mama no por por manda kuminda pa bo, pero bo por puntra bo mama reseta si ku bo por purba trahe e mes kos bo mama. Te ta pone bo sinti mihó. Entonces purba saka afó kiko, kiko ta, kiko pa bo ta ta lokual ta na bo heimwee. James, último slide. Anto kiko no pa hasi? No sera bo me den kamber, no sera bo me fe e kontak ku otro hende. E ta ku di mas mal bo por hasi. Ku ora ku ora bo ta den, bo ta sosial, bo por kompartí bo, lokual bo ta pensa, lokual bo ta sinti ku otro hende i nan por desviá bo tambe pa bo just lubidá un ratu tambe ku bo ta hasi no bin falta di kas. No hasi Aruba, bo kas na Aruba, mas grandi ke ta. No, na kas no ta tuko ta mihó. Bai yega e époka di bo bida ku bo tin ku hasi bo tin ku hasi bo meun kas, anto bo tin ku traha bo meun kas, anto esei tambe por ta dushi. I bo por hasié, ènglèk pa promé biaha den bo bida, bo por hasi algu na otro manera ku bo mayornan no lo hasié, bo por kis pa bo mes. Esei ènglèk si bo wak e bon ta hopi mas dushi ku lokal bo tin na kas. No afreageer riba hendenan sin bisa nan pakiko bo tin malbes. Zòrg pa hendenan rònt di bo sa ku bo tin hende, bo sa nan lo yuda bo mas tardi. No keda sin hasi nada i ta pasivo. Zòrg pa bo ta den bon vishon always. Na momentu ku bo sera bo kurba den kas, ta mas hei mei so bo ta bin haña. No yama henter dia kas. Eindelijk bo tin ku lubidá tambe kondushi kas tata. Bo por yama, mi ta bisa bo, bo por yama tur dia, pero no yama tur dia henter dia, pasobra yora ta imposibel bo lubidá kas. I no tin bèrgwensa, no skonde bo emoshon. Na momentu ku bo tin heimwee, ta un problema real i kompartí ku otro hende i bo lo ripará ku otro hende tambe tin heimwee. Ami den temporada di karnaval un tata koi wami na Hulanda. Binti un aña ku mi a biba na Hulanda, binti un aña largu mi ta tin heimwee ku karnaval. Ki mi hasi? Bai selebrá karnaval na Hulanda anto, wak si mi por kita e gevul den momentu ei. Mi ta wak James ta bisa pasobra nos tur a sintié. Nos tur tin nos temporada. Tin hende ta Pasko, tin hende tin e